jiwani sori makamu hi vito ra channel leyi kulukumba misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla jiwani sori makamu hi vito ra presenta leyi mi tiselaka nongonoko lowu wa xiyimo xa le henhla professor matlhayela i muyeni wa hina sikwini ra namuntlha tatana zita hi na vona tanihi muhumelerisi professor kombela mixavetela vanhu mamuka ngorurimi rwechindau tomusheveta nkwenu zvakakaina
ya professor vanhu va ku tala loko hi swi xiyile ne va rila hi timhaka ta milenge okay mavabyi ya milenge hi xitalo ya vangiwa hi yini ene ma kota ku ya tshungula na
ku na timhaka to tala ta minenge ku na mavabyi yo tala hi swona van'wani i mhaka ya swa vuloyi okay eh aban'wani i mhaka ya go u hlayisa mm. van'wana a va hlayisa okay eh o ngo va na vabyinyana votsongo mara o tshika vo ende se vuta kula oh okay yes leswi vula ku munhu fanele ka swi tlhogomela kahle yes yes munhu fanele a swi tlhogomela a kota ku kuma a funeka mm. swi sungula kanjhani swi leswi ma kota ku swi lapha ndi na mili ya ku fana na munhu kota ku huma swilondha and then mineke i kota ku vava mun'wani yo hisa min'wani yo change na tikhala ku fana na tinkwenya na tinyoka ndi na mili ndi va nyika yona para swa ku para ku ku lunghisa eh okay a hi teni ka xidyisa ya
xi dyisa xi vangiwa hi yini kumbe i yini nakona xa tshunguleka njhani
hina mandhawu hi vulavula hi xidyiso hi vulavula xidyiso o xi dyisa xihiso xi hisa eh xa dlaya xihiso xa teka mbilu ya munhu xihiso xi kota ku nghena endzeni a khwiri ya munhu a wu na vusiku un'wana u kota ku swi vona amaphuphu se ni vone ni se kwa mucato ku na mucato ku na swin'wani ni kota ku kuma swakudya se a pfuka a kuma xilo lexi kona se xi ta famba xi ta nghena ndlwini khwilini a nga tshama hi xona ku fikela xi muteka um xi ngozi xi lava hina vo professor matlela ku na mili yi kotaka ku mi nyika yona ya ku yin'wana u faka papa papa ni laha u swa and then na yin'wana ya ku phuza Okay. and then hayi swi ta huma swi kota ku swi ta huma xin'wana xi famba na badi futhi Eh. u nga kota xidyiso xi nghene khwirini ya wena a wu vabyi a wu endleki nchumu mara swilo swa wena hinkwaswo a swi fambi u ta balekelwa isati u ta helelwa ntirho na bizinisi yi ta wa hinkwaswo swi ta huma ka wena i mhaka ya lexi xidyiso um u nga kuma bafu a yi tirhi eyi fanele xi suka u kota ku va na mbirhi loko a ha ri laka xidyiso ni lava ku tiva ku hi minkarhi ya ku tala vanhu va xi hlamusela ku hi loko u lorha u nyikiwa swakudya u loko u lorha u nyikiwa swakudya swi kona swa ku swi xidyiso ni nga xi dya ni nga tlelangi no a xi kona okay leswo i swa ku poison straight okay. xidyiso lexa lexo xi kumaka vurhongweni mm. we etlelile okay yes.
swa twisiseka swinene okay vanhu lava va nga na xilumi professor uh, xilumi xo sungula xi endliwa hi yini nge se ya ka ku xa kota ku ku tshunguleka ni xi tshungula ka njhani xilumi vo vavanuna vana va kota ku va na xilumi mara xulumi vanhu vo tala va na xulumi i vanhu va xisati xava vanuna ni nga xi tivi eh, eh, u kota na yena fela a lumiwa a lumiwa a lumiwa mm. khweri mara va wu tala mm. mina ni va tivaka mm. vavasati eh, ni vavasati u kota ku ri u na mhaka ya xilumi xi mu hlupha na nkarhi wun'wani a vona mavanganya ya yena mm. a vona nkarhi ya masiku ya yena mm. a ku heti e, u hlupheka ngopfu mm. mun'wani wa vabya u ta etlela i sonto hinkwalo e, xikolo xilungu xi vangiwa hi a ah, xikolo i ntumbuluko i xikolo xilungu ma kota ku xi sivela ya ni kota ku xilungi u xi fona yeah eh, eh ni kota ku eh, a kopte ku kumana miri yeah eh, eh. Mm, ni vona mi amile la um, a a a a hansi la. ya Eh.
a fani I yini leswi?
le bodhlela la vo mama Okay.
eh eh ni lunghisa swa ku fana xilumi Okay.
eh swa ku fana a kumi n'wana and then u ta kuma n'wana Okay. xilumi u na xithetho xa ku nga kumi n'wana xithetho xa famba Okay. u kuma vana la n'wa vana no tin'wana vana um vo papa na vo i murhi lowu va va va ku tala va wu vitana komikana okay leyi xitsongwana ya kona leyakulu okay eh ku na van'wani va hluphiwa hi mhaka ya prostate mm. la ya famba okay uh, high blood ya famba mm. sukiri ya famba mm, chukela ya chukela mm.
and then swa fana mara lowutsongo lowakulu Okay. and then na na kamureni a va etleli va kota ku pfuka na vusiku va Okay. tirha Yeah. Ah, ti khomi kahle I khomi kahle.
ni kota Okay. ku hlanganisa miri leyi Yeah. Eh, ni ya hlanganisa mavoko ya mina Swa twisiseka Yeah. swinene. Professor, um, hi nge se hi nge se tiva ku mi kumeka kwihi. okay Ku na vanhu lava mi kumaka ku a va pfuneka aka papan'wini okay okay eh, eh okay. Eh, van'wana a ku ri ku timhaka ta ku hlahluviwa okay van'wana vo kolota papan'wini okay, eh, okay. Eh, so sweswi vanhu va lava ku hakela vanhu vanhu va lava ku ya va ya pfuneka yes. papa va lovile loko va fona foni a ya ha kumeki okay. va pfuneka njhani vanhu lavaya mali leyi va nga na yona kumbe xin'wana na xin'wana lexi va nga na xona va swi yisa kwihi ya hi swona hi swona na mirhi leyi va yi tekile um i na nkama um ku na van'wani vhele va teka mirhi leyi muxongwe ka papayi va mi vitana makhati xidoko Okay. u lovile and then mixumo ya yena leyi ya ku lombisa ya ku nyika vanhu mirhi leyi hinkwayo va swi tiva na vona swin'wana a nyika munhu mili u nga mu hakeli u kota u swi teka mm. va van'wana swa va hlupha mm. eh, va ta yi kuma ku nomboro ya mina na yena u ta humelela eh, eh, a video la yena a xithombe va kota ku tiva u fana na mina mm. eya u lovile u lovile mukhalalo lowu mara mili ya yena ni yi khomile na yi tirhisa hinkwaswo swa mina and then ku na mun'wani mutsongo wa mina u le midrand hi vambili u siye vambili va va tirha hi ti- hi titlhoro Yeah. so na yena ni ta faka nomboro ya ya yena va- va- lava va tirhela vo thembisa a midrand va ta kuma mutsongwana wa mina hi mhaka ku van'wani va nga va va kha va hi vona va nga ri la south africa Ye. va ri mozambique Ye. ni kombela ku mi nyikanyana chance mi va byela na hi hi language leyi va nga ta yi twa okay